Helo Cool Dudes, fi yw Cool Dude, ag Ugh, ar ôl episod da eisiau i farw. Ac o'n i'n neud yn dda iawn. O'n i'n neud yn dda. Wel, o'n i'n neud oce. Ond, rwan, dwi di marw ac rwan dwi'n gorfod mynd holl ffordd nôl, ond dwi ddim am. Achos dwi'm isio. Ac dwi isio cychwyn eto. Wel, dwi'm isio cychwyn eto eto. Ond, fel, da chi'n gael beth yn gael. OK, so. O, oh, maen mor cute. Mae mor neis. Ond mae o Minecraft, so mae bod o ddim yn neis. Chos mae yna lot o bethau sy'n gallu lladd ti. OK, so, be dwi'n gwneud rwan? Dwi, ww, ww, maen nhw'n cool. dwi, dwi am trio wneud tu coeden. Yay! Ag mae yna fod yn anodd iawn. iawn. Ok, so gennau, so gennau un o hyn. So, dwi'n aros. Tan mae o wedi tyfu. A wan dwi'n gwneud y tŷ! Yay! Neu, neu dwi'n cael un jungle. A wedyn dwi'n gwneud yn y canol ar, ar anialwch. Wel, unrhyw un, dwi am wneud tu coeden. Mae o'n swnio beth mach yn anodd, ond gyd ti gorau wneud ydy jyst addasu fo i, i dy hun. Fel mae planhigion yn wneud i ni.

Achos dwi eisiau gwneud tŷ. Dwi eisiau gwneud tŷ coeden. Ag, so, o! Oh! O! Oh! Okay. Os dwi'n cael tri o hwn, wedyn, os dwi'n cael tair o hwn, neu tri, dwi'n fwy, ond um, os dwi'n cael tri hyn, dwi'n gallu gwneud, dwi'n gallu gwneud gwely. A wedyn, dyna gyd ti angen, actually. Mae e'n gallu safio unwaith da chi di marw. So. Oh, mond un. Wel, mae mond weithiau yn rhoi un iddo chi. Wel, mae mond yn rhoi un iddo chi. Mond tri. Weithiau. Weithiau, weithiau. Okay. Change y plan, dwi'n mynd lawr yma. Dwi'n mal. Ww. Oh gosh. Na, paid â lladd fi, paid â lladd fi. O, oh, oedd na lava. Ww, cool. Oce. Okay. So. O, oh, ys i cychwyn yn ola arall. Wel. Hmm. Bina coco. Yay. Okay, so, dwi'n cael hyn. A wedyn dwi am wneud siocled! Da chi ddim yn gallu wneud siocled. O, oh, so'n rili really neis ydych chi'n gallu. Rwy'n wneud gêm allan o siocled. Achos mae siocled yn cool. Yay! Dwi'n hilarious. Just kidding. Ww! Ww, oedd yna rhywbeth yn anghywir yn dan hwnna. Cael. Rhedeg! Be ydych chi'n cael os da chi'n... Na, da chi'n gallu cael hynna. Mond hefo um, pethau sy'n torri glân, shears. Ond, da chi'n gallu cael hwnna, unwaith da chi wedi cael um, iron. Uh, be di iron yn Gymraeg? Wel, anyway. Dwi bob amser yn, yn anghofio bod dwi'n neud o'n siarad o flaen pobl. Wel, a fi, achos episode cynta, nes i anghofio darn masif. A gwen, o'n i gorau cael, a wna'n gorau editio fo allan. so, wel dim fi. Chos dwi'n he lazy i wneud hynna. Ond anyway, cario mlaen efo'r episode! Yay! Ca, dwi'n cychwyn hedig allan o bwyd. Sian dan bwyd, dwi wedi ffeindio bewch. Ca, so, dwi'n mynd i fyny. Ca. Ca. Yay! Oh, what? Oh, mae'n ofyn deg. Ca. Mae fel bod o'n trio ddim ddim cael ei cael off. Yay, fein efo lladd o. Mm, lle mae? Lle mae, lle mae, lle mae? Rhywbeth. O, lle mae o? Dyna fo. Yay. Dyna fo glan. Wel, dafod yn glan. eh. Okay. So, dwi yma, yn y byd cŵl dŵd, ag... Mae yna staliwn! Stal! Anyway. Oh, you have found a horse, mae'n deud yn fyna. Eh. Dwi'n meddwl bod yn rhoi dim byd ydych chi, jyst dwi eisiau lladd o.

Ww, ww, mae yna lot o defaid. Mae yna defaid. Fwn un defod. Okay, lladd, lladd, lladd, lladd, lladd. O, dwi yn rhedeg allan o ddŵr. Na, dwi'n rhedeg allan o ddŵr, dwi'n rhedeg allan o fwyd yn gyflym. Okay.

Um, mae yna weird ond yay, bwytech eich bwyd. Dwi'n cael fwy o lan achos y fwy ydych chi'n cael, y gorau ydych chi'n cael. Mae'n ei synwyr iddo fi. Ac i sy'n ei synwyr iddo fi ydy popeth. Achos mae popeth yn ei synwyr iddo fi.

okay. Dyna fo. A dyna fo. Dwi wedi nyddio. Dwi wedi defnyddio um, y left uh, y left trigger fwy, um, fwy am bwyd na actually rhoi lawr Yn awr hwn i sy'n gwneud rhywbeth. Os da chi'n yn gwybod, dwi'n chwarae fe Xbox One, achos... Achos mae'r un un... Achos mae'r un un controls ar... Ar DS, a dwi'n chwarae DS. Ynddo, mae hwnna dal yn poblogaidd. Pyn bach. Wel, wel, dim o gwbl actually, ond... Ie. Dwi'n licio DS, achos... Gyda nhw lot o gymryd da. Ond, eisiau amdano Minecraft fo. Achos, mae o Minecraft. Minecraft. Ond, ww, sy'n yma. Okay, so. Os da chi'n gwybod, mae Moja Okay. Um. Um. Okay, mae hwnna'n weird, ond... Anywho, anywho, sorry, such fun. Anyway, um, yay, sugar, well, Planhigion siwgr. Dwi'm yn chwara ar dwi'm yn chwara ar um, Cymraeg achos ganddyn nhw ddim o ar Gymraeg. So dwi'n gorfod trio cyfieithu fo. Mae fel bod dwi'n siarad i wal. Achos, achos dwi'n gorfod siarad i fy hun. Mae o lot yn oddach a ydych chi'n meddwl mae o. Os chi'n meddwl fel, oh my gosh, mae mor hawdd achos mae yna YouTubers yn neud o. Trystiwch fi, mae KSI yn cael twbl yn neud o pryd oedd o'n cychwyn. Ag Syndi neu rhywun, dwi'm yn gwybod. Just, oedden nhw efo, oedden nhw efo pyn bach o drwbl yn neud o, yn y cychwyn. Ond, ar ôl amser yn ôl ar nhw cychwyn, dysgu, fel dwi'n neud. Achos,

Ma pobl yn galw fi'n wacko, dwi ddim. Dwi, dwi'n trio rhedeg. Dwi'n trio rhedeg. Achos dwi wedi ffeindio allan sut, um, sut i wneud hwn, dwi am rwan gallu wneud hwn ar outros fi. Yay! Gosh, ffwrdd na. Okay. So, be dwi'n wneud rwan? Dwi am wneud ti. Achos dwi'n gallu. Wel, well, dwi, dwi am wneud gwely. Dwi am wneud gwely. Achos dwi angen ei gwely. Wy, na, na, dwi angen wneud... Um, beth yn gywir? Um, dyna fo. O, oh, ia, wedyn, dwi'n gorfod gwneud pren yn gyntaf. Ce. Dyna fo. Ce, dwi'n gwneud un o hyn. Achievements and locks. Uh, benchmarking. Oce. Okay. Gwele! Yay! Dwi'n gwneud gwele! Oce. Okay. So, wnaeth o'n fod yn gwele fi. am rwan. Oce, ag rwan dwi jyst yn rhoid lawr pyn bach o hut dros y fi, achos dwi'n gallu, a dwi isio. So, ia, yeah, so, dwi wedi colli dau tu, dwy tu. Dwi'n gwybod os mae'n hogyn, hogyn ei geneth, ond anyway. Okay, so, So dwi'n... Dwi'm yn gallu neud... O! Waw, oedd hw- oedd hwnna'n neud fi'n... Hw! O, a mae hwnna'n neud fi'n anghyfforddus. Ond anyway. So. Dyma. Hw! Okay. Fyna. Fyna, a fyna. Dyna fo. Ag... A wedyn,

Dwi yn anonymous achos enw fi yw Cool Dude. By the way, dim hwnna 'di outro fi. Dwi am chwara. A dwi'n hefyd allan o bwyd. Dyna... Waw, ma' hwnna'n Xbox One. Waw. Mae'n rhei pobl sydd efo PS fours. Dwi'n gwybod ffrind fi. Dwi'n mynd deud enw fo. Enw fo di Kyle. By, by the way, dwi'n dwi, dwi deud, e, dwi deud enw Kyle i cadw identity fo. So, enw Kyle! Ag, sorry, os ydych chi efo enw Kyle, dwi'n licio enw Kyle, okay. okay. Love to the children. Anyway, sorry. Um, ag yn efo PS4, mi a'n cysau Xbox One. So, yeah. Ag, Wedyn, ie. Jyst mae o ddim yn licio Xbox One. Mae'n fwy o PS4 person. Wel, dwi'n anghytuno. Dwi'n licio uh, Xbox One. Mond achos bod o'na... Mond achos gyda fo'r un yn controls ar Nintendo. Ond, uh, dal dwi'n hwyd hwn i lawr. A wedyn dwi am... Um, Creu. Voila! There we go. A rwan, popio'n yn fyna. Cael gwared ar hadau. Ag, rwan, dwi'n cychwyn torri nhw lawr.

mor hir. Ok, so, dwi am wneud tŷ coed. Ok, ok, dwi, dwi am wneud tŷ coeden. Ok, dwi am. Efallai. Ond, Dwi'n gwybod, mae nhw wedi bod tair episode so far, a dwi dal ddim wedi gwneud ti. Mae hwnna achos, Dwi jy- dwi jyst ddim yn bothered. Dwi... Anyway, na, just kidding. Dwi'n committed i'r sianel yma. Oherwydd fod dwi yn hoffi y sianel yma. Sianel Perfume by Men. Sorry. Sorry. O! Ydych chi wedi gweld bod llygad nhw jyst fel... Hmm. Ag...

Bwyd. Oce. Na, dim bwyd. Ond. Anyway. Dwi. Am... Lle mae o? Um. We? We? Oce. So. Dwi am rhoi... Dwi'n angen hyn. O, sgynna i unrhyw bwyd. Dyna bwyd. Mm, bwyd, bwyd. O, oh, rwy'n fath o bwyd. Mae bwyd mor dda i chi. Sorry. wow. Sorry, dwi just... Dwi'n rili eisiau diod. Ond dwi, dwi ddim eisiau goffen achos... Fel, os da chi, os da chi ddim yn siarad, Wedyn mae pobl jyst fel fel oh my god ti mor annoying pam ti'm yn siarad? Ond y peth yw oh dyna fo! Aww! Sorry o'n i am ddeud enw fi o'n i fel Ok so Ww sut ydy hyn yn edrych arno fi? Mmm! Swanky! Mhm mhm. By the way ma' hwnna ddim yn rheg. Ma' hwnna ddim yn rhegi by the way. Ma' hwnna jyst yn gair.

Docile until attacked, they will attack you back, can be tamed using bones. O oh, na, si colli hwnna. si colli hwnna. Um, Yay, dwi'n set in yn Cymraeg a ma. Yay! Just kidding. Ond dwi dwi'n. Balo, mae hwnna'n rhywbeth da. Yay! Dwi'n dda.